Yes, dream reality I Iwakuwe Yauya kusokupai Hello people, hello everyone, makade makade muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Pana pamunosangana DJ Sparks aka Minister of Information and Publicity. Eh, vanenge vachikupai malatest anenge achiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Dzingave nyaya dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinosiririsa tinongoya nadzo patsino itv panapa tokuudzai mogara muchiziva zvinenge zvichiitika nyaya inoyo panapa guys inyaya inosiririsa inyaya inorwadza inyaya inodzimba mwoyo pane mukadzi nemurume vakachata musi 27 december wachata kudaro vakudzokera kusouth africa because vanoshanda kusouth africa vaya vakaita tsaona vakabva vashaya wese inyova nyaya inorwadza saka ndine mapictures neumbowo hwandinawo guys ndikuratidza mapictures acho muchato ndikuratidza mota yacho yakaita nayo tsaona ndikuratidza everything ah, pakaipa takuratidze guys mobva mazviona asi before satakuratidze zvese izvi eh, guys pane album nyowani regospel rakabuda rakabva kuna mukoma eh, kana kuti pastor todeman mudenge eh, pastor vane album ravo nyowani onzi zvido zvashe guys i think tofanira kuenda tonotsvaga eh, this album tonocheck out this album pangave payoutube riripo ndofunga screenshot eh, payoutube ndo iri apo iyo munocheka album iroro munoteerera munotsamisa pfungwa everything's on point album on point right ngatipinde panyaya yangu yanhasi inova iyo nyaya yekuti inorwadza inyaya inodzimba mwoyo inova nyaya yamukoma shadi eh, nemhuri yavo varasikirwa neupenyu mushure mekunge vakubva kuzimbabwe vakudzokera kusouth africa kwavanoshandira mumotikari umami nemukoma shadi vanga vachidhiraivha nemudzimai vavo nasisi um, wemudzimai wawo nekamwana kawo kana two years akamwana kana two years uh, kari kuclinic izvezvi zvanzi kakakuwara zvisingaite uh, amwe ese three awo unfortunately wakabva wafira pasport ndova nyaya inorwadza rest in peace inyaya inorwadza guys kuti vanhu vaicelebrate eh, marriage yawo vaifara vakuti rega tidzokere kubasa tinoshande eh, zvinhu zvatika zvinhu zvakadai so zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinodzimba mwoyo eh, ma1 chaiyo chaiyo sa guys nefoa muri kungoona mapictures ari pascreen apo ndo mapictures emusi wemuchato wakabatanidzwa musi wemuchato wavo then ayo eh, mapictures ari pascreen aya ndo mapicture yemota yavanga vainayo yakaita accident pakatoipa mangwani something very sensitive and chiri very very very painful um, chaitika muzimbabwe mnhu tarasikirwa semune zimbabwe you know pakaipa sa mangwani zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinodzimba mwoyo still mune zimbabwe ngatingonamatei tiri pamwe chete nevarasikirwa kuti mwari Because Mwari ndiye ega munyaradzi ndiye anokwanisa kuvanyaradza. Isusu tinogona kutaura zvatingataure eh, kumhuri two idzi kati kumhuri dzarasikirwa nevanhu ava um, togona kutaura zvatinotaura but Mwari iye mbune ndiye anofanira kutovanyaradza because hatingagoni kuvanyaradza because situation yacho haina kujairika isituation iri very painful inova situation inorwadza sa guys ndo zvangada ndikuudzei tizivisane mugara muri up to date eh, tichinamata tiri pamwe chete nemhuri tichingoti rest in peace kune vakarasikirwa neupenyu eh, pakaipa mawani anyway guys thanks for watching thanks for supporting zim reality itv eh, guys don't forget to check out album zvido zvache from pastor todeman eh, the album is mad crazy eh, holy pa message eh, inogona kukuchinja muupenyu hwako inogona kukubatsira muupenyu hwako sa guys ando check out that album because eh, eh, rine eh, message eh, inogona kukusimudzirawo mukati meupenyu hwako ini ndanzwa angu mawex acho ese eh, album riri on point everything on point quality backing vocals and everything eh, zviri on point